mokamedi tumeng yes the brain re pala mathaba mokamedi wa ngwana ga mma modimo a re thuse eh.

re go kopa signal ya legodimo di-signale di ka kgaoga mookamedi tsa mo lefatsheng di ka kgaoga ya legodimo ga se e kgaogang mokamedi tubeko re kopele re kope moya o galalelang o re thuse re ya go ahlamisa melomo ya rona go bue modimo ke tla ka ditshila ke le moetsa dibe morena ntlhatswe o ntlhakodisise ke be motle le nna ke loke tirelo ye re ba mo diatleng tsa gago re batla go nna bana ba gago o se re gane morena ha re timela re atamele kgosi o re amogele re ba leufi ba ba tlhomolang pelo modimo montle bua jaanong rara o ruma jaaka tau ya leloko la juta gore mang le mang ya reditseng se ya le moya se ha tswafa a re ruri ke ile ka bona morena a ba ka mo utlwa a bua le nna ke rona ba morena re ipafa pele ga gago ka jesu kriste morena re ya go rapela amen o ka ba le tume ke a leboga ya sebrain ga o ntse o rapela ke utlwa moya wa modimo o fologela mo re ditseng teng ke utlwa moya wa modimo o fologela mo moreetsi a dutseng a reeletse a legong oh! ke bona letsogo la modimo le ya go ama manna le basadi ba bangwe ba mo maetong ba bangwe ba dutse matlong a bona ba oh! bangwe ba dutse mo ba dulang teng mokamaditume ka nako e e ne le nako e re neng ka tlwaelo re be re ipaakanyetsa go ya ko dikerekeng mme ka nako e re dutse mo malapeng a rona re tla tshepa mang mokamaditume ao o buile mantswe ngwana mme wa bua ka pitlagano wa bua ka go bua jaanong mantswe a rona mo mosong wa letsatsi le modimo ga re thuse modimo a re utlwele botlhoko oh. modimo a re fa dijone tse di aparwang re a tlamisa molomo go se ka ga bua bo rona go tle go bua modimo ah. mo ka moretubeng o buile ka pitlagano mme mantswe a rona ke ya ah. ke kgale batho ba bua yes mme ke nako ye ya gore re re reetse se modimo a se buang ko siam mo ka bone tume dipuo di teng di dintsi ngwana mme tse dingwe re kopana le tsona di re kgoba marago ah. di re tsenya mo pitlaganong tse dingwe dipuo re kopana le tsona mo ka bone tume di re utlwisa botlhoko tse dingwe dipuo ga re kopana le tsona mo ka bone tume ah. di kela di di a kela ketla mo marameng a rona ke bua ka dipuo tse di buegang ah, le gona dipuo e lengwe Ah. e tswang ko go jehova Yes, ngwana a mme. re nametsegang Yes. ke tlile go baka ya lefaga ke tlile ngwana mme Ka tloga mo ke be ke go fareng. utlwa di-brain ngwana ga mma ba bangwe ba rona re a lela re lesiwa ke dipuo tsa batho ba bangwe ba rona re ngadile malapa ka dipuo tsa batho ba bangwe ba rona re kgaogane le balekane ba rona ka dipuo tsa batho ba bangwe ba rona re latlhegetswe ke ditiro ka dipuo tsa batho kgale o reetsa batho ke bua le wena jaana kgale o reetsa batho ga ba go raya ba re tsamayo ye go senya kgale o reetsa batho bolaya mosadi yo kgale o reetsa batho betelela ngwana yo ga lo reetsa batho tsamao go thuba ga lo reetsa batho gompi jano ke lapile ke dipuo tsa batho gompi jano ke tswala ditsebe tsaka go reetsa dipuo tsa batho ba tlile kwa go wena ba re o seke wa reetsa moagisane o tla go lwela bana o seke wa dumela bana ba ja ko malapeng ba tla jesediwa o seke wa dumela go palama koloi ba tla go utswa ga lo reetsa batho utlwa jesu a re ke buile ke buile le lona le paletswe ke go nthetsa jaanong wa goroga wa retologa o re fa maatla a re nametshega ke fentse lefatshe ga oh, o nametshega a
re re tibatsa maikutlo e ya ko tlase setlhole o kgaragadiwa ke dipuo tsa batho ah. setlhole o nna le mathata a go bua ka pelo ke dipuo tsa batho ke gorogile ga o bue fela o fentse lefatshe re bone maloba faro a re wa ngaka re bone maloba a re o dira tsotlhe a
gorogtaoye leloko la juta a re wena faro lokolla bana baka faro a palelwa ke go gana bana ba iseraele ba tsena mo leetong tsala yaka o gorogile ga le o lela o re covid e ntse jang a re na matshega le ga balekane ba ka go sia le ga ka moso le tla bo le fitlha ka baka la covid nna metshega digela pelo re tsiba tsa maikutlo ba tle ba bue ba re oh, sa kamzelwang saka e ya ko tlase tlogela go tsholetsa lentswe ba di buile ba lefatshe le ba go tlhakatlhakanyeditse ba go logela segwenegwene ba go bolaya fela ba paletswe tlogela go reetsa ba tshoba lehatshe le lare o tshepe le godimo moeti ga a kgathale o petswa ke motho utlwa mope dithusang dipelae lone masisa pelo mookamedi ya rena o tseba se re se tlhoka a re nametshega gale ke re mo go wena nna le kagiso gale ke re mo go wena o tshabe dipitlagano jaanong ke tsile mo pitlaganong south africa lefatshe mo pitlaganong ya covid-19 na metshega ba go reetse ba re e tsamaya mo moweng ba go reetse ba re ka go atamelana ba go reetse ba re ka dilo tsotlhe oh, fela ke itsile nna ngaka ya dingaka di-brain wala gamme nna metshega mokamedi tume ke ipotsa gore nna ke wela kae
potso e tla mo go nna ke gore a ke tla nametshega a ke tla retibela ga ke sa ga ke sa utlwe modimo ga ke sa direle modimo wa me o phelang a ke tla nametshega ga ke sa reetse modimo o ka mo le tume kgale re utlwa ka batho e ke nako ya gore re utlwa modimo kgale re ba reetsa go na le motho o mongwe ga re bua ka nako e
a re ke ile ka utlwa motho o ke beng ke re ke a moratae ka moreetsa ba bangwe a re ka more ka moreetsa ah. a ntebatsale ba lesika lame ka reetsa motho o ke reng ke a morata o mo wa re a nte ba tsale bana baka ka reetsa motho o re ke reng ke a morata ha ha tsamaya mookamedi ha ha tsamaya mookamedi ke molepa le ga goroga molapeng ke batla go utlwa gore o tsamaile jang o tlile go nthare ee ngwana mme a re kante ke reetsa selokwane sebolmolai a re kante ke reetsa motho yo o tlisang kutlwa botlhoko bo baneng ba kutlwa moopedi dibrai a re ke ne ke ya le montsintsi fa ke ya ko tempele ka ba ntse ba nthaya ba re o kae modimo wa me e tsala ya me o itsibaletse moya wa me o tlhodiegela mo teng ke go le modumo o sa ye ko tlase oh, bothata ba rona bothata ba rona dibrain ra itshepa ga re tshepe modimo re tshepa batho re tshepa ditšhelete re tshepa dithutego ga re tshepe modimo namatshega mo gare ga tlhatlhara one mo gare ga modumo o le mo teng ga one ke a ba bona di-brain ke a ba bona di-brain ga ntse re bua jaana motho o ipotsa dipotso ke a go namatshega jang ke bapile le molotsana mo teng ga ntlo ya me ke tla namatshega jang seraki se se mpotapotiso o ka bere ke tlogela mopele wa sepe

yes dithapelo tsa gago di tla arabiwa tla arabiwa ngwana ha o ka utlwa modimo ah ha o ka reetsa modimo bothata ba re ke kgale re reetsa batho ba re sotla mo moyeng motho o re o dula le ena o itsa gore ko wa mo rata motho o re o mmontsha gore wa mo tlotla mokamedi a go swabise a dire gore dikele le dikele ketla mo marameng ke motho a go dire makgasa maikutlo a gago a robege seriti sa gago se nyelele ka baka la gore o reeditse motho moopedi yona o re ga o ka reetsa modimo wa boloka ditaelo a o di boraeng O ka gone bolaya. jaanong gate Yes. o seke wa bolaya O seke wa bona bolaya.
jaaka ke bolaya Ai. bona jaaka ke tsholola madi a ga se bone boitaolo e be re ga pitlagano e go aparela o bo o makala mare matsogo a gago a kgamathetse madi o na mmotsa kaine kaine ngwaneno kae O ka ka baka la go boletswe. kgamathela madi Ntumelela ke boe ka. Ah!
re tle re tseye moreetsi wa station ke kgale ke utlwa ka batho e ke naka gore re utlwe modimo ditshimega di dira histori mme histori e dirwa ga ba ba potlana ba di gape ka loba ga dino tsa metso tsa bofelo dirisa ko nakong e okeditsweng

mo ka meditube ke batla rata metse bareetsi ba station a ba tlamele ngwana mme go na le dilo tse o di re tshwenyang gore na re tla feta na mo ka meditube go thata mo lefatsheng lefatshe le a etsaetsega ka lebaka la covid-19 oh. batho ba latlhegelwa ke matshelo go na le mantswe a mangwe ga a fitlhe mo go wena moreetsi wa motsweding fm o dula ka letshogo go na le batho ba ba ileng ba dira diteko tsa coronavirus ba bangwe ba santse ba eme ba batla go itse gore nare di ya go tla dintse jang eh. re dula ka letshogo mookamedi mara jehova a re ha a bua re nametshega a re nametshega oh.
mokama ditume bekeng e fetileng ke ile ka hlomoga pelo ga na le ntate yo o ileng a latlhegelwa ke botshelo a boloka bekeng e fetileng ka la matlhatso
gompieno jala go bolokwa mosadi wa gagwe
o mokamedi tume lefatshe le ya fela mme mantswe a rona ke a re mantswe a jehofa ke a re nna metshega mokamedi tume kopa ntumelelo pele ga re tsaya moreetsi ke kopa tshwarelo go na le lekwalo le ke kopaneng le lona yaanong ga ke kopana le lona ka ipotsa gore nna re nna ke tla ke wela kae Jesus.
ke kopa go lebala mookamedi Le bale di bread.
ke lekwalo la ezekiel Ngwana mme.
chapter 14 Oh, ke bala temana ya bolesome la me- le lesome le metso e mebedi ke tla utlwa moya o o ntumelela gore ke felele fo kae lefoko la morena la ba la tla kwa go nna la re morwa motho le lefatshe le nteo fela ka go senya boikanyo mme ke le otlolela letsogo ke le senyetsa seiphediso sa bogobe mm. ke le romella tlala ke le romella tlala ke le nyeletsa batho ke nyeletsa batho le diruiwa mo go lone okamedi e re ke nyeletsa batho le diruiwa mo go lone ah! ntumelele ke bale ya bolesome le bone jaanong le fa noa le daniele le jobe ba ka bo ba le mo go lone banna ba bararo bao go ne go tla phologa bone fela ka tshiamo ya bone go bua mang go bua morena modimo ke lekwalo la ezekiele chapter 14 verse 12 o fologe le lona mokamedi a re go ne go tla phologa banna ba a nna ke tla phologa naga jaaka banna ba bararo jaaka banna ba ba neng ba rata modimo ba motshaba ba boifa bogale jwa modimo ke noa o na le mogare ga bogo the brain ga re ka ke ra phologa ka baka la gore re tsena le mo teng ga kereke ka dithunya re bolaya phuthego re tla phologa jang re tsena mo teng ga kereke re lwantshana le barapedi re tla phologa jang o tsena mo ntlong ya gago o tsaya mosadi ka kgwele o ya go mo kgwagetsa phologa jang o tsaya thipa o tlhabatlhaba mosadi o mo dira diretswe o tla phologa jang o ka maletube ke a tsamaetsa moretsi wa station mantswe a ke ipotsang ona ke gore re tla phologa jang re bolaya basadi le bana re tla nametsega jang re tla phologa jang moretsi o tla phologa jang o na le pelo e kgopo o bua dipuo tse di se monate o rera ditlhogo tsa bana ba batho o senya ditiro tsa bana ba batho mokamedi tibeng lefatshe le a fela lefatshe le fetsa ke coronavirus mme mantswe a modimo a re o se ka wa tsoga nametsega Nametsega. jehova re ke a tla ga go bua nna ke laola Ah. pheko e tla tla a re ke fentse lefatshe a re ke fentse ene lefatshe ke mmone ga a ne a le fenya ko thabeng ya golgota tota pela ya koo Yes. o na le kwa sekakeng Kwa sekakeng. a raya satane a re wena ga ke tlo go go reetsa wa e rona re reetsa satane ra rona jesu a ganne a re satane ga nkake ka ba ka go obamela gompijeno ra obamela ditšhelete gompijeno ra obamela batho ga o sa batla ga o buiwa ka modimo wa tenega gonne wena o tshepile tse di felang empa rona re batla tse di sa feleng o kamele ke nako ya gore re reetse modimo Hayi nkosi yabo. ke kgale re utlwa ka ba Re mmulele ditsebe ngwana. batho kgale ba re diga moya Eh galo batho ba kgale ba re lumeletsa. go na le dipelo. dipuo tse di ka go diga moya e re ga o utlwa motho wa gore a re gate re ya kgaolwa ko tirong Eh. ka nako eo wa moya gate gate batho ba latlhegelwa ke ditiro ka nako eo wa moya gate ba go bitsa ka maina ka nako eo ya moya gate ba losika o tlhokafetse ka nako eo wa moya a re retse modimo go tona le covid-19 wa chaisa ga o sa ya le ko lelapeng leo gore o reetsa dipuo tsa batho o sa reetse modimo diphuthego nametsega re reetse modimo

ke le utlwile lokwalopila baruti ke kgale re utlwa ka batho ke le kgale re utlwa ka batho e ke nako ya gore re etse gore modimo a reng ai modimo o bua le rona moso wa letsatsi baruti baka o oh, haleloya ee baka ga ke utlwile pila ya bo fifteen e re morena modimo o re le fa banna ba bararo bao ba ka bo ba le mo go lone ruri ka bophelo jwa me ba ba seke ba pholosa

Lentswe ke a le utlwa Oh, hallelujah.
le bua ka pitlagano tseo re mo go tsone Yes. di ne di ntse di bonetswe pele nna le wena re mo pitlaganong ka nako ena mme lentswe ke le le reng namatsega Namatsega. kgoba kgetsi ke fentsa lefatshe ke salome ga a bua le fa ke tsamaya mo mogorogorong wa moriti wa loso A nkitla ke boifa bosula bope, gonne o na le nna, Gonne o na le nna le nna.
wena tsala.
Le ga re ka nna mo dikgwetlhong tse di ntseng jang, di-challenge tse di ntseng jang, mo nakong e re phelang mo go yone e e thata, le lentswe ke le le reng, Namatsega, Namatsega. Kgoba kgetsi Ah! e fentse lefatshe. ke mo tibentesang wa kwa ripaneng ke ya leboga ntatentesang ke ya leboga modimo a re bolokele wena o ka re modimo a ka re utlwela botlhoko ngwanako ga e tsena le rona ke kgale re utlwa ka batho e ke nako ya gore jalo re reetse modimo ai sebaka ke a lutsa di-brain le moruti dube marona lutsa ka batho moruti dube a batho ba ka go diga maatla dube kere corona ena moruti dube E re botsa gore rona batho ga lo re utlwa ka batho re lemela le modimo wa rona moruti dube a re ipatse re ipatlisiseng corona ena moruti dube modimo o itisitse ka lebatho moruti dube a re ipatse re ipatlisise moruti dube re re moruti dube

Mogaetsho ke kgale re utlwa ka batho. Ke kopa gore gompieno jaana o tle o tseye tshwetso. Ke kgale re utlwa ka batho. E ke nako ya gore ka nnete nnete nnete re utlwe Modimo. Re utlwe se Modimo a se buang. Motho a ka go bitsa ka maina a ba go sotla mo moyeng. Ba bangwe kgale ba bua ka wena, ba go seba, ba bua maaka ka wena. Dira tsa gago kgale di go dika, di go kgobokanela, di batla go go bona o wele. O kgobega marapo ha o utlwa motho a go sebela a re, Ke utlwile ba bua ka wena ba re. Tlogela tseo, nametsega, Jehofa o tla go sireletsa. Cyprian, ha o bua jalo o nkgopotsa monna ke yo. kgotsa mosadi ke yo ba ne ba moraya ba re a ko tlhale mosadi yo o tsamaya le banna ba dikoloi tsa maemo gompieno o tlhadile mosadi bona jaaka o lelera mo nageng o tlhoka legae ka go utlwa batho ba re mosadi o dira jaana ga le utlwa batho ba re tlhala monna yo ga go rate e bona jaaka o sotlega o ne a go tlhokometse bona jaaka o fetogile ebile ba go bitsa ka maina ba re o itlhaletse monna bona jaaka a sotlegile tlogela go reetsa batho ke ratla o itse mo botshelong jona tlogela go kgotsofatsa batho wena o sa kgotsofala kgotsofatsa modimo direla modimo le ga o ka sotlega o sena tšhelete o eta ka tsela o repe o rapela oh, modimo wa rona o go direla tsotlhe ba tlogele ba nne ba buabue ba tlogele ba go bitse ka maina ba tlogele ba go kgobe ka mafoko ba re ga o bereke o pharame ko gae modimo wa rona nametshega
ga o bua ka go pharama ko gae ah, modimo a re thuse
batho ba ka go makatsa ba kgona gore ba itse gore ga o tshole ga o bone ba ba batla go dula mo thoko ga gago o le mosadi ba tlotla ka bana ba bone gore wa me kare o botlhale tota kare wa me ruri o itse sekgwa kare wa me ene ngwana kare ruri wa ro wa utlwa wa ro kare ebile o rata go tsamaya le papa ebile ga o sa nyalwa o tla utlwa bokamedi

Ai, ha lenyalo la gago le tlhakatlhakane, ba bua ka manyalo a bone ka mokgwa le monate ka gone. Se se batho ba buang. Itshokele dipogisego jaaka motlhwanka wa molemo wa ga Keresete, gobane ga go na ope yo a reng ga a rometse ko ntweng. A ba itshwenya ka tsa lefatshe, ene o tlhabana go kgatlhisa ene

a ko nametshege amen mokamedi tupe ai
batho ba bua batho ba bua dibre batho ha ba bua ba bangwe ba dira ba kore ba ka mo ka puo re tswetseng ba dire sa di scam yes eh ba go utlwisa botlhoko ngwana mme oh
ba go goela diskempe ai go leka go utlwisa botlhoko go na le moopedi dibrain ga o bua jalo o kila opela pinare o re o thabisa dira tsaka ga o njalajala o re o thabisa dira tsaka bateng batho o rapela le bone o ja le bone lunch le breakfast mare ba go jalajala nametshega wena o retse modimo o bua lentswe la modimo le le sesanyane ga le na modumo ga le fitlha mo go wena le a kolobisa jaaka pula ya medumo ah! nametshega ke kgale re utlwa ka batho ke kgale re utlwa ka batho e ke leka gore re retse modimo a re retse semo ya modimo o se buang kgaogana le dipuo tsa batho di tla go dira moya ga re o leka se ba go kgoba marapo ba gone sekempe gaufi le wena ga o dula mo mokhukhung ba tla dula ba ntse ba bua gore mekhukhu ya bone yona e tsenya digarawe ona o gopola gore o robala mo gone o kgobege marapo nnametshang

ka molotsana o ileng ya kopana ke kopa tshwarelo modimo re boloke modimo a go ruise molemo o sa feleng dipuo tsa batho di seka tsa go kgoba marapo wena tia ka go rapela ke kgale re utlwa ka batho ke nako ya gore re retse modimo corona e tla feta modimo o tla romela setlhare seo se fodisang corona se kwa etsaetsega o ka madi re rapele re tsamaye modimo wa rona re ya go leboga re utlwile go lekane ke batho re kopa go reetsa wena be kwa bokhutlhong ba dilo tsotlhe a tshwaro ya morena wa rona jesu le lerato la modimo rara kopa le matshediso moya o boitshepo a di nne le rona rotlhe le station se jaana le ka go sena bokhutlo amen mokamedi dube ke a leboga re a kopana maitsebo a dibre bene bogans bene motheong re a leboga matlha